Jo hei war ech d'letzt Kéier scho wéi ech e bëssen kuckte fir eens ze gi mam Spill. Hei misst iergendwou eng fett Relaisstatioun sinn. Wou déi ass weess ech net. Wat dat do uewen ass weess ech och net. Firwat ass do esou eng japanesch Musek am Hannergrond? Do ass se. Scho gefonnt. Gefonnt ne. Äh, lafen däerf ech net heimatten.

So, wou war déi Relaisstatioun? Do war déi. Nee, net lafen, Tom, net lafen, net lafen, net lafen. Nëmmen am absoluten Noutfall soll e lafen. Was ist das hier? What? Zou Münnen dru geit, ma dir le get mat dem. Oh, natürlich alles voll mat Dre drin. Ich mein, wir speichern halt mal. Dat ass a fucking Problem, ech sinn ech eng Rüstung hunn.

Äh. Hei net nach seng Star Wars Mask go wie ech soen. Raider Rüstung Harnisch. Net der fett aus. Sturmgasmaske der hunne schon. Wie zou kann man ruhig mat huelen. Mmm, sexy. Ist das vielleicht interessant, das hier, ne? Ah, das Muni. So. Ist das noch so oben? Nee, ich meine nicht. Äh, hecht die Basis ja so, wie ich gedacht habe. USAF-Satelliten Olivia. Satellitensta Satellitenstation Olivia. Yes, Air Force. Oh, da kann es ja auch gut sein, dass nach Info... Oh, ist das groß. Da kann et och gutt sinn, dass hei eenfach eng Air Force Base ass, sou wéi Nelly's. D'Munitiounsschied dénge nach am Mann, nach massiv. Dat ass den eenzege Virdeel, fir géint d'Synths ze kämpfen. Boah, ey, et sinn all komesch Nimm dran. Wou kommen ech elo eran an dat schäiss Dëppen hei? Hei ass eng Rüstungswerkbank. Großes Becherglas. Jet. Sturmfeuerzeug. Okay, hei kommen an de Keller. Also ich bin gespannt, ob du nach Raideren dran sind oder net. Fallout ass einfach so e Spill. Das ass einfach. An ech hun Honger. Oh, hei gesäit jo scho richteg aluedend aus. Okay, probéieren wir mol. Bist du Gag, Hund? Bitte. Schenkt keiner einen zu sehen, mehr. Ich passe mal lieber Pfahlen ab. Löscher.

Da wann ee kéint mat senger mega Power-Rüstung hei schläichen. Okay, okay, muss ich abgefahren. Äh, egal, egal, egal, egal. Oh. Oh fuck you! The fuck geil! Okay, probieren wir diesen Weg zu gehen. Putain! Jetzt haben wir Schnee wieder gehabt. Da muss man jetzt immer Kralle gehen.

Hier hofft kommt Shadow dran. Ah, merde. Ich muss mir natürlich so noch die, ob da interessant genug mir fand. Irgendwas.

Wieso dat e Koffer? Nee, gin ass. Bass du grad aus der Läischt erauskomm? Los. Hier drüben. Wat mecht den Hond da do? Nee, han de Konner mathuelen. Da sinn im Koffer den dran. Nachrichtenraum Schlüssel, okay.

Das soll es offline. Ah ja, soll es offline. Ähm, ja, hier ist eben Übertrieben schon geholt, hier war ja sonst kein dran. Da kann man mal gucken. Wird wahrscheinlich Schlüssel für den Raum dürfen sehen.

Mitten hei dran ass soss näischt. Nëmme Zigaretten. Militärisches Klebeband. Wat dat och ëmmer soll sinn. Ech mengen en. Oh, e Safe. Zack.

Was ist denn das Zeug? Das letzte ist nee. Ach du lecker, das ist das Klemmbrett. Ja, das war es da wohl für euch. Also, die hat noch irgendwas gesehen, was ich übersehen habe. Das ist zwar am Anfang ein bisschen blöd gewesen. Die Rüstung bleibt da carrément da stehen, wo, äh, wo die Batterie eingeht. Ass e bësse kacke. Ech hat och, ech hunn och dat Gefill, well net nëmmen een oder zwee Vertibirds hei erëmtrëllen. Ech mengen, hei sinn der eng jett. Mir musse mol ënnem Radar kucken. Oh, Satelliteschossel. Ass anscheinend iergendwou e Vertibird nach leien. Ech weess awer net, wou dee soll sinn. Muss mal kucken op der Kaart.

Ech wosst net genau wou e wier, ech hu just héieren, dass een anscheinend an der Géigend vun der Satellitteschossel wier. An do hu mer d'Rüstung stoen. Geile Scheiss. Net nach en Zaldot dobäi. Ah, den huet och nëmmen zwee Rüstung. Genau déi selwecht Rüstungsdeeler. Nee, wat muss du? Ich will gerne, ich will gerne die Fusionskette raus. Äh. Lo bringt die ganz Rüstung auf Rücke Schutz mehr. Ah ist ja kacke dass schon d'Halschwiller gefehlt huet. Ech hat lo erwaart dass en The fuck geil. Ze frou ech. Mir de Full do. Dass da scho geil so Vertibird einfach mal leien ze gesinn. Minigun ass och leider net méi dran. Villäit nach en Zaldot. Ah ja, zwee Piloten, nee nëmmen ee Pilot. Ah, ech gi mol soen, mir man ons mol zréck. Gin der mam eis zréck. Mat eis zréck hei, da musse mer kucken dass mer iergendwou d'Saachen agelagert kréien. Eng Plaz fannen wou ech kann, a Garage eventuell, déi kann ee jo och anscheinend ëmbauen. Ech mol, ech menge mol, dass en déi kann ëmbauen. Eng an Schädel, hues du se mehrere Level über dir und schwer im Kampf zu besiegen ist. Okay, gut zu wissen. Äh, ja, ech wollt da vorhin dahinter kommen. Oder von fortfahren. Zum Glück haben wir so gut Wieder. Red Rocket, das ist Raststätte. Mal da Dat dierft jo net ze schwéier sinn, ne? Dajee. Tatsächlech, hei kann ech och bauen. Dat gefält mer. Dat gefält mer richtig gutt. Ähm, wou geet déi Garage op? Ah, guer net. So. Dann will ich aber gerne wissen, Wéilt ech awer gäre wëssen wéi ech dorunner ka ronderëm schaffen. Géif mer 40 hellen. Transfer, wat hunn ech dann? Do ass och alles T fir mer 40. Torso, mee déi si jo freckt. Jo mee wéi kann ech déi flécken? Wou kann ech dee flécken? Oh, ech muss dat onbedéngt mol nokucken elo am Internet. Nee, Merd. Transfer. Gesamten Schrott lagern. Zack. Offen Werkbank. Elo kann ech schon e gudd Stéck méi Saachen maachen. Dann dat Verschluss. Nee, Mert, hal op. Ech mengen, ech muss mech wierklech nach e bëssen hermatter befaassen. Mee ech mengen och d'Basis selwer hei ronderëm, ech weess net, ob ech déi während dem Let's Play opbaue wäert. Kann och sinn, datt ech déi selwer fir mech wäert opbauen. Dat heescht, déi wäert hin und wieder Wäert ech iech e bëssen ervunner weisen, wat ech alles geännert hunn, mee och net méi, well soss gëtt et ze vill. Mir kënnen net d'Story duerchhuelen an bauen an hei. Falls der wëllt, datt ech iech eng kéier e bësse weisen, esou da kann ech och eng eng eege Folg eng kéier maachen. Dat kann ech roueg maachen, mee. Da maachen se awer wierklech net eng Vollstuff vun allem, alles gutt. Ech hätt telefonéieren, nee. Et haiers et eng 20 Minutte Vollsch, da géing ech soen, da maache mer hei mol Schluss. Ech erkundege mech mol iwwert dat Ganzt, ob se dat an d'Goe kréien, an da soen ech iech Merci fir d'Nokucken. Hit that like button. Ännerunge wéi gesot ënnendrënner schreiwen, sharen, alles ass erwënscht. An ech soen iech Merci fir d'Nokucken. Bis déi nächst Kéier. Ciao!